Dirks. Kiko ta lukual ku bo ta gusta mas ora ku bo ta na vakansia aki nan na Kòrsou? Bo sa, e ta un pregunta hopi difísil pa kontestá. Ademas di no pinta e kabei shinishi-nan ei. E susé. No, ora mi vakansia wak kabei, awe i klor ta souisou ta kita nan di e. Pero ora ku mi ta bin traha, mi ta landa ménos. Awor ki mi a bin ègt, segun mi ta promé biaha den despues di hopi aña, mi a bin vakansia. Mi ta sinti mi onrá ku bo ta. traha tempu pa mi. Masha great mi bo sa ma sinta ma bisa scavenge ma scavenge den mi den mi closet mi dita kiko mi por haña un tiki mas studio worthy un tiki mas television worthy no pero bo ta vakantie I Juist, love it mi di ja what bo the ta heck dunando ma tin ami kon mes ku mi ka gana di bai compartido vakantie woki sa mi ta bisa trueno de aki un luna mi ta back e ta recomendabel Si? e ta recomendabel mi ta wak nos a lanta den un un un cultura ku vakantie ta banda bou un weekend Si. Sí. Tanto, um, ma mira e importancia, como ta trabaja duro, no? Bij dos siman, gewoon relax, un caminda voor die bokaas, e hopia. Geweldig, no? Como queda kaas en otro vakantie. Sí, sí. Pero cuánto bia pa aña abo te toma vakantie? Eso, sí. No bira e lures, pero um, minimal dos o tres. Uh -huh. Ma, ma gewoon kue e costumbre ja yananan. Sí, Kima ni aña nan Holanda, en nan ta traha pa vakantie. Pa vakantie, Nan te kijk na uit un vakantie, to. Ja, sí. Ons bij Turkije aña pasá. Heerlijk. Eigenlijk, het abata... e tabata di e mes e tabata un vakantie di relax pasobra mucha nan a bira grandi nan por wak nan ta zelfstandig nan bai landa kesei nan nos ta hür un un kamber den un hotel nan ku yen glijbaan kesei nan heerlijk sa di manera un all in vacation all inclusive ya ya anto eigenlijk mi mester a sosega pero mi tabata mas mucha ke mucha nan serio mira ke den tur tur slide mi a bai mi a bai den tur slide henter siman heerlijk mi a bira mas pretu ke mi ta ta oof Heerlijk. Nan cominsá trabao morto cansá. Wow. Pero satisfecho. Pero akinan tambe bo combiné cu un, uh, un presentacion. Bo comprendé cu bo ta tin un, un presentacion anteriormente, dus toch ba mané. Dikon mas e presentacion e eigenlijk pa Sumra? Eigenlijk ma bin cu e intencion pa no traha, pero toch open, conociendo si, uh, Corsao, mi pueblo cu lo mi haciel. Mi man tabata kishi ki, to be very honest. Pero tabata un conversacion cu mi ta tin cu e casa di Adelaide Setright. Antoa pa un pieza nobo, un pieza, un cover cu mi ta bay bin cu ne. Ey, bon papi di Jim Mensora. Si. Um, si, et un, un cover hopi great cu eigenlijk mis zo'n... Qua di nan? Pasobra e ta bira e di dos, paso mi pais... E ta bira e di dos. Tempo di mi pais, ma pidi e permit. Masha Nash mes el a bira asina um excited di mi pais, el a duna mi dos pieza mas di e piezanan aki bo ke pa bo cover. Wow. pa mi tambe. E mes a bisa bo. E saki ti piesanan ku mi ke pa bo cover. Wow. Dus uh, Monife tabata un di nan. Monife ta un, uh, un bolero ku e tin si, si. Ku, ku trompet. Um, mm -hmm. uh, mas bonita mes. Si. Anto mi ta praktikamente un poesia kanta. Juist, mas, yeah. mas great mes. Yeah. Pero mi ta kera, mane mi pais, mi ta kera hasi completamente un otro dimension. Anto uh -huh. mi ta korda 2018, sigur mm -hmm. mi, mi tabata na uh, Portugal. Bo bai hasi un aña nobo y nannan. Anto ora cu bo bai, bo caba e canta cu mi ainda no tin cuestie di bai hasi e show. Anto dia prome mi ainda trempan cu e taxi bai cu e avion pa bai bay Hulanda. Den taxi mi tende un fusion. Mi tende un fusion di un, un, un, esun nan cu no conoce significa fusion, tin un jazz.

Mi pais. Mi pais. So. Contenta mi pais, si. Next time nan ta haya Monife tambe. Nan ta haya Monife tambe. Ki dia nos ta launch Monife? Monife e ora ki nos ta pidi permit, dus ta ora ki nos ta e kana e tramitenan, pasobra e ta un, e ta di mes, e ta mas ta kaba. Ta ora ki mi ku mi manager ta bezig ta deliberando. Pasobra esei tin maske ku ta un kantante lokal, bo tin ku atendé e royalties nan i tur esei nan? Sigur, sigur. E parti, parti huridiko tambe tin ku wòrdu hasi. Interesante pa sa ku un. Un kantante, un kantautor manera Seth Wright ku bo ta bisa tòg ta di un generashon previo, tabata tin su kosnan reglá di e manera ei. Sigur, sigur. Pasó tin hopi ta lubidá riba nan derechinan Derechi. komo outor, Korekto. komo kantante, komo kompositor di melodia i tur eseinan. Mi ta kere referta esei ta ta ta Un eingel pudi ser falta di edukashon musikal. Pasobra Mane semper mi ta bisa, it's not only about the singing or the playing, it's about the the whole musical history, music musical business. Tur e kos na tin ka den dje. Anto si nos ta na Kòrsou aki no ainda nos no a develop, mi ta tur ta haña e informashon ei. Manera mi sa ku Rudy a hañ'e, anto ta p'esei Hari, papia ku Hari, Hari Moon un par di tempu pasá, over di pidi pidi permit di diferente kos. Anto lo dunam un tips cu si e persona a fayece caba, bay na su familianan of e nabestandenan, anto ya, show un token di appreciation, duna nan cos chikito, pidi nan permit, anto e parti di Buma Stemra cu ta e parti judicial. Y tin biaha ni e parti monetario, tin biaha djis e respet y e gesto, es e gewoon e respet, e honra cu bo ta bisa e hende ey, bo sa semper mas admira e persona. Uh, what about lo bo haya fijn pa yeah. mi hasi saki. Pero mi te kere tambe, ku tu respect, et depende hopi di ken bo tanto. Yes. Mi te kere abo e, e trabou ku ba hasi ku mi país tun kos fantástico, Clef. Ke men oh. no te verwacht, bo sa ku tin pressure riba bo. No te, no te verwacht nada menos di bo. E pressure ta alto, pero sí, mi, mi, mi te confianza ku lo ke kuma hasi ta, ta un, un bon, uh, un bon producción. Un bon producción. Mam papi di farandula cos na cambia drasticamente aquí na na na Corsou tambe wak ehm ya tur hende sa bo historia poco di e man lesa den corant legendario eh cantante mi sa si aba lese kiko ta kiko ta hasi cu bo toch si for di eh yong awor aquí nan mi ta considera bo relativamente yong ainda hoende ta cuminsa yama bo un legendario cantante and when it's in print It's forever ke men e koe mi kep ainda nan comprende ora un cos sali den corant of keda imprimi um, riba riba uh, online uh, news outlets e koe ta forever Te keda, you te know keda pa siempre. pero kita laga bo sinti Ah, dan privilegiá. Privilegiá sowieso, Yeah. pero um, um, toch un tikje under pressure pasobra mi ke defendé. Ya. Mi ke defendé anto, pero e pressure ei ta duna mi un tiki mas smak. Ya. Pasobra kon bo a bin bo ta haña e sintimentu ku bo hendenan tòg ta kòrda riba bo, ta pensa riba bo. Un otro proyekto ku mi ta bezig kuné òf ku mi a disidí for di aña pasá pa mi hasi tambe. Tur ora ku mi bin Kòrsou, dimas ku mi bin vakansi, mi bin kanta, mi ta mi ta. sobra mitar mitar um, ora, ora pa nos grandi nan of pa hasi algo ah, di voluntad. Yeah. Oh, si se nice. ayer tambe me bai habai. Wow. Ma kanta mei ora pe grandi nan to um, Oh wow. Bosa e voldoening ko botanya den bo corazon tabal hobi mas ko umion. Mm -hmm. um, uh, mm -hmm. itu un apelacion tambe na na na mi meida cantante na musico sí. nan e porta un brand Bosa ko Christian se mi se ko e poco die Um, it is in giving that you receive. Correcto. Ta, ta, ta, ora bo duna, ta in nothing in real appreciation. Bon karma ta bini back yeah. pabo. Yeah, Anto, sowieso. wak mi e sei mi no ta verwacht back. E, e voldoen uh, uh, uh, al instante ku mi ta haya, ta mm. hopi, ma mi riki ma bai kas ayer ku un kurason masha, masha, masha great mes. Yeah. Di mira tur e grandi nan Konsiderá esei komo un konsierto. Wow! Si unu gusta net kisas. Ta un speaker chikito ei ta tin, ku mi mic di waya ku mi no akustumá bashá kuné. And that you still do that. Ku ainda bo ta hasi ku ei. Hopi great, hopi great. Wow! Anto ma kon ma haña un email, un app back di e organisadó. Esei el a buska mi manera nan pa mi por a drenta. Sí. Anto maya e mensahe bek con a influencia e hendenan. Wow. E reaccion cu mi a haya bek. Anto awesome. esey ta un voldoende masha grandi mes pa mi. Cliff, um, awor farandula mes uh, na, na Corsou. Um, fiesta, concierto. Um, poco di, correctamente mi haci mencion di Kushansa awor tambe. Uh -huh. E cosnan a cambia hopi uh, tunda tijd. Uh, Gio Fortissimo, Cachet, um, Bo presentacionnan den fiestanan cos nan a cambia echt echt. Pero abo tabata un di e, e promenan cu a habri bo, bo hala anto Stanley mane bisa, hey bosi Kiko, I'm gonna do this, pero tambe no tuma mi na malo, paso tin yeah. tuma bo na malo, yeah. ora bo tuma e decision e ora in the heat of the moment. No tuma mi na malo, pero mi ta bai tòg purba algu riba mi mes. Ja. Anto el a logra em, den, den, ja, in de grootste zin eigenlijk, pa nos hierenang na Europa, bota hasi presentacion na Londres, diferente parti Spanje. Ja. Em, Kosnan kambia kinan, Clef? Kosnan kambia drasticamente kinan, anto mi ta e hopi yammer. Pero ya, kosnan kambia tur kaminda. Pasobra na Hulanda tambe kos a kambia. Oh ya? Si. Mi, mi strategia tambe a kambia, ku mi a disidí di bai kompletamente ku solo awor aki. Ya, ya. Mi ta hasiendo mas, mas tantu dinner showsnan, kaminda ku. Wao. Si. Ya. Mi ami mi bida awor aki no ta despues di Jesu Nort. Despues di Jesu Nort ta muchu lat pa mi. Okay. Dor mi kuminsá. Sí, sí, Eh, pa, sí. pa mi kaba te meinta. Sí. Jesu Nort mi ta na kas kaba. Wauw, Ku e shownan ku mi ta wauw, hasi. Dus, sí, um, sí. ya, mane mi sa tambe, mi yunan tambe birando grandi, Birando eksigí un tiki grandi, mas sí, atenshon. Dus, sí. awo mi tin un tiki mas tempu ku nan awor aki. Cliff, em, e bucket aki, mi ke djis hasi un bar di pregunta totalmente diferente. Okay.

a bergonsa bo i kiko a pasa? E susé e mihó amigu di mi. Òf un bon amigu òf. E susé a. Min sa, kisas el a laga un perfium kaminda nèt bo ta tei bo di e esua nèt akinan, min sa. Min tin amigu, mi tin masha bon amigu tampoko. No? Mi tin amiga. Amiga, oke. Ki dia, ki dia? Un bergwensa. Bo sa wanneer tin bia bo ta sinta, bo ta sinta na restaurant net bo ta bai bisa un kos, pero tin hende nee bo ta bisa no bira wak. Mesora na bira. Ese tipo cosas. Ami tu mi, mi, yo, mi, mi yo amiga llega a secreta mi, mi, mi señora. Kaya? Ah, eh, sí. Eh, sí, tu wende ku no po guarda um, secreto of po pape delante, no. delante wende over di wende. Yeah. Mesora da se snake. Aha, wa mesora. Mas vergüenza mes. Ese ita mi amiga. Bon papia, bo, bo señora ta bo mi amiga? Um, sí, mi ta considera como mi amiga. Et, sí, no? Sí. Mi también tiene koi. Sí, bo se echt bo confidant. Bo sí. sa ku bo porta bo mes ku e hende. Nothing could go wrong. I hasta ora bo hasi e kos di mas malu, toch ahina bo no ta malu den su bista. Juist. Antes ja, tabata mi, mi, mi mama defunto, pero awa ki man pase over pe, pe sombra. Taak, no tin nada mas dushi ora ku bo bin fi trabou, ku bo, mm -hmm. bo tin e hende di confianza bo bisa.

Jay, Jossen cu Gio cu Dongo na Tilburg a tuma canta Lamu Lamu prome bia despues di kier mas cu binti ai. Kico? Pasobra e pieza ta na diesnuebe nobenta i shete. Nobenta i shete. Mita. Ta asina yama, ta asina gevraagd, laga nos bisa cu ya mi por a bira mas. Cliff, mi ta conta bo den cortico un anecdota. Tur es tempo ku bo ta pensa riba e pregunta ei, mi ta kòrda mi a bin vakansi um, na Kòrsou. E tempo ei Radio Tropical tabata like the radio. Mm -hmm. Anto e pieza ei tabata zona tum tum tum tum tum. Mi ta kumisa asin ei tam ei masha great mes. Gewoon e pieza ei mi a keda kante henter mi vakansi. What a beautiful song. Kika skibi pieza ei? Um, um, Adip Oberoi.

Um, uh, vakansi. Vakansi di kon? Mi yunan tabata tu dos por landa. Aha. Uh, basta tempo kau na bij zwemles. Echt, uh, so, mi tin un senhora hopi uh, fanatiek moeder ke men di sí. safety is first. Sí, mama bear. Juist. Juist. Um, mi ta korda kon nos a sali for di nos bungalow. Aha. Pa bij zwembad. Aha. Nos a pasa jebana ki nos ende grandi nan. To mi dos yunan a pasa via di un jacuzzi uh, rondó ku un tiki mas elevá. for di e zwembad mes. Ta es un granita landa bon, pero es un chikitu tras di dje ku no ta tin su zwembandonan e momento ei, so ta tin ku bisti nan. Pero el lubidá nan. Ku nan a drenta den e jacuzzi gedeelte, anto tin un bahada pa bai den e zwembad grandi. Wèl, e yu ei a pasa, anto el a kai den e awa grandi. El a kai den e awa grandi, pero mesora el a grita hèlp. Aha. Dor ku e ta bai den e ta, e ta bai zwemles, Aha. e sa di wan, mantené un water Sí, trap sí. ainda. Dus ehm ora ku mantende hèlp, su tio ku ta mi señora su Su ruman kas- tabata aha. ku su pinan den Aha. awa. Enton bo sa ku ora ku bo ta den awa bo no por Sí, move sí, masha. sí. Kan mi tabata pafó, e salvavidas tabata patras di mi ta habri e e paraplu, parasol. parasol. Aha. Dus ora ku mantende hèlp, mira aki Ruvet, m'a bula, m'a pensá manera Superman, Sí. m'a kore riba e rand, Aha. m'a bula. Hise mesora. Ente sei ta mi panik, mi reakshon di e panik di momento e a kos ku nunka mas mi ta olbid'é. Wow, bo a bira super dad mesora. Mesora, mesora. Anto nada no a pas'é na, pero e e tabata un susto hopi grandi pa mi, si. Ban pa e next question. Mi tin gana di haña un pregunta pikante, pikante. un zero filter question. No, pero m'a kis nan bon. Bo a kis nan bon, no? Nami, nami, nami. Kua tabata e mihó i pihó desishon di mi bida? Ah, nos ta ser esaki, esaki. Ban p'e. Kua ta den mihó desishon di bo bida? Bai afó. Sí. Bai eksplorá mundu. Sí. Sí. Mi ta. Lo bo rekomend'é? Lo mi rekomend'é. E tabata, mi tabata di settle down kaba. Mi tabata bai settle down kaba. Anto e promé hende ku mi a yama ta mami, mi señora mama. Mi tabata, e tempu mi ta tin trabou na Post NL òf Post Curaçao, na Kroonskwartier. Anto mi a haña e oferta pa mi bai Spaña. Mi mesora mi a yama mama, mi mama di. No hasi of no keda sin hasi loke lo bai regret bo despues. Juist. Esei tabata mi kiu a tuma tu mi desishon. Tabata e mihó desishon ku mi por a tuma. Fantastis. Bo a konosé bo kasá. Bo a travel like Europa kompleto. Juist. Kua ta e e siudat of e pais eigenlik na Europa ku ainda bo no a bai pero ku lo bo tin gana di bai? Ku ta riba bo bucket list? Ta hopi serka di Hulanda, Fransha. Bo no a bai. Bèrgwensa mi no a bai Fransha nunka. No? Oh wow. M'a pasa Francia m'a bai Zwitserland tur lugá mi no bai Francia ainda. E pió desishon? Mi no ta kere den dje. Pues no ta Di kere kon mi den no ta un- kere den e pió um, um, um, desishon pasobra Educate me. um, bo ta tuma bo desishonnan anto ami semper mi ta kere ku bo tin ku para tras di bo desishonnan ku bo tuma. Si e ta fout, ba purb'é. Ba purbe, bo ta bira djaya, bo ta pega bo pies ora otro pa sigui cu bo bida. Esey ami ta pensa ora. Pudi ser di mi tabata yong mi tabata bisa oh pudi ser, pero awor aki mi pensamento ta asina, ami ta considera como madura cu no djis ta wrong. Bo tin un bida, nos sigui nos ta sigui nos bida. Si bo regret, bo ta keda para den pasado. Bo tin cu wak pa dilanti. Bo tin cu wak dilanti. Bo sa, mi ke bai bek djis un rato ariba e parti di Legendary. Kiko kiko lo bo ke bisa em se semper mi ke pa nos inspirá nos hendenan kiko lo bo bisa un kantante bo sa ku tin hopi em gainan yòn ku ta hasiendo un kos fantastis awor kina no bo tin un un BJ bo tin un Nelo naturalmente awor kinan e urban ta èk Yeah. dominando e scene a bo ta sa esei anteriormente tal vez esei bo a keda den bo soul bo R&B bo ki zomba ish i semper tambe E Fusion di Engelstalig tambe no? Ja. Cu e meta pa hende. Pa yega internacional. Juist, exactly. Kico lo bo bisa nan awor aki, Cliff? Ehm. Awor ki cu social media ta haciendo un cos cu abo no ta tin, eh? Pasobra Juist. imagina bo bo potencia, Oh. bo talento na nobenta i shete, Cliff. No ta tin social media. No you, ta tin pospon you had to do with it. Ban cana di radio pa radio hiba, hiba CD. Ja. Ba comprende? Ese, no maak mee, no maak mee tur ese. Nan work internet necesario. Awor ki no ta necesario. Am, lo ma visa investeer mas de muziek. Investeer mas de muziek, pasobra parti business, mm -hmm. nan por dominá. Ese ta ku kipa nan pero lo mi a bisa investera un tiki mas den bo mes orgániko mi mi ke mendi um, teknologiko paso un sik teknologiko e mashin ta siya pa bo pero invester den bo mes ku bo ku bo ke bai kanta bo ta un rapper ku bo ke kanta esei manti para di dongo tambe Ayera toevallig mi tabata huntu cu Nicky Rato tambe nos ta huntu. E ta invester den su mes. E ta coe un guitarra, e ta coe un keyboard. E ta sinta munga cu ne. Hende keda unicamente den e rap. Corecto. E ta pidi un hende cu ta paga un hende pa siña e canta, pa dun'e les di canta. Cosnan asina, investering asina por hiba bo hopi mas dilanti. Como ta sinti e canta? Unda tur hende por tene tono awendia? Nos ta usando autotune hopi. Ja. Con con bo ta mira esey? Ja, mi tambe tabata usa autotune antes. Is gewoon just to, to play with. Aha. Um, eh, door di mi Como ti support. lantijntjesnan ku mi ta Aha, hasi, yes. um, e no ta funciona ku mi, paso Ja. mi stem ta mucho lie. Bo, bo ta repara na Brian McKnight su produccionan tambe, ta mi ta kere ta p'esey el a stop. E no ta Aha. funciona. Nos ta canta mucho lie, Anto e machine no por werk nos ta ah nos ta si e kaba. Juist. Dus um wak um teknologia ta bai dilanti. Um mi no ta ken pa mi deskonseha nan pa usa el e pero nogmals invester tog na e parti organiko. Dikon mi ta bisa si nei pasobra ta bai tin dia ku e machine no ta traha ta kos ku a pasa den pasado tin tambe tin dia ku e machine ei no ta traha. Anto kiko bo? Bo ta sinta ku tur e fènnan, e nannan ku por di se blindly, pasobra mi ta loke tambe Marie para ku si basta e hòmber ta grandi riba nan, basta ku tur hende por kanta su fiestanan, ta oke, nan e por get away kuné. Pero no ta tur hende ta asina blind òf ta asina surdu. Tin part di nan ku por bisa, ey, bo no tende por kanta hòmber. Anto e ora e otronan ta bai sinta let op bisa, ey. dat. Juist. Dus pa bo evitá esei, invester den bo mes. Anto no kantamentu so, pero tokamentu tambe. Tokamentu, sí. Stage performance tambe. Wak mas video, was kon otro hende ta perform pa sombra. Sí. Keda na studio so. Cliff, na mi spliká un kos. Ainda Kòrsou no a konosé un di dos Cliff Tonel. I can tell you that. No tin. Mi sa ku hopi di nos ku ta traha na radio ta. Gewoon un fan di bo. Bo ta like my favorite, favorite artist. Ora ma bisa mi partner, awe mi ta sinta ku Clifton. E di, wow! It's like that. E manera kon bo ta presenta, e, e, e softness, e carisma, hasta di mo entonacion. Mi ta imaginá mi ku bo kasá ta pidí bo kanta kontinuamente p'e. No. Awoki no mas, pero No, promé Silva, sí. Mi tin un. Despues mi kuantu tin- anja kasá? Ehm, nos no ta kasá ainda. Aha, alright. Pero mi nos te mi kasá paso mi tin dos renchi na kas. Mi dos yunan ta mi dos Ah, renchinan. geweldig. Nos ta engage pa bast pa des dos aña kaba. Ok. Pero otro kos tin prioridad. Kas, Sí, auto, otro juist, kos bindi juist. na serka. Anto Aha. e su ah, smak ta poko karu. Des e ke bin Kòrsou bin kasa. Des ah. Um, ama si mi party ka, ma, ma sí. no dia ka, want uh -huh. party sobra di casamento, Kom dus hij heeft su, su yeah, afdeling, ah, dus okay. mi ta wacht af. Uh -huh. Ora mi ta compromis toxido, right. ora ta klaar, mi ta sier. Klaar. Pero e verdad ta uh, is hij, uh, Cliff? Mi tin un chiquito si ku um, eta up and coming, sí? mi tin un chiquito di, uh, di dia sain ora ki ku wow. um, siempre ke subi stage ku mi, en sí? to ultimo mes ku Boto waki potencial den je? Oh, way. Sí. Oh, definitely. Un par di siman ariba nos a bai Den Haag, kunda tin un kantana, un restaurant. Anto m'a bai kuné. Es un grandi, mi señora bai Salsa Convention na Duitsland, si bo mira bai. Dus mi ta tin e muchanan henter wikènt, pero mi ta tin e toká djadumingu. E bisa, Papa, mi pudi bai tjou gaan. Dus m'a bai kuné. Anto mi sa ku tur kaminda ke bai ke ke kanta, dus m'a pone un pista, e pista di Andra Day, Rise Up. Esei estimba kanta. Pero den, den pa público? Sí, sí, sí, sí. Anto el hacía. Bon, si abo te bisa que te bomba sobre lobo, lobo ta um, crítico riba you, sí. Mi ta, mi ta crítico riba je. Ik ta bisa masha tempo, ik bai a The Voice, ik bai kiko, pero mi ta bisa el, bo mester ta preparado. Formación ainda. Paso mi no ke um, pasa vergüenza. Ah, ta you ik left, hè? Mi bisa tambe gewoon, but, ku, when, when sali fe mi, ta mes ko kun pieza sali fe mi, ik cantana mester strak, strak. Yes. Si e cantana no ta strak, e no ta sali, producción ta sali femi. Tremendo. E tengo derecha. Dus um, e dia e tambe ma dune su e tri mm. crítica constructivo. Mm -hmm. Anto e ta tuma nan pa sombre saco ta fei papa de bini, anto yeah. e ta bon sempre. Yes. Anto mi tin mi manera positivo pa mi dune sí. tambe. Sí. Pero um, e preataku e la dune su show. Uh -huh. uh, Tu rende pasa cum rinde. Aha, Tanto aha. eh, e sistema ta cu nos ta tira ronchos, eh? Nos tenemos cuatro cantantes, entonces así tres piezas. Cada tiene hora nos ta así junto, tiene nos así individual. Entonces ahora como así, mi cabía así mi ronche, después de meia hora, ma bij back se que lleve y descansar, entonces um, e di papa wak, eh, doe nou mi bin- Ah, binti florin. Ik di binti con- florin. No en de cabía bin doe nou mi binti florin. Dus ele queda más encantado, mi di con nee, bo promeso la Geweldig, receta. master, want ja, Cliff, um, abo cu bo tun henter un podcast. Next time bo tin cu echt bin pa nos sinta echt un podcast. Bring it on. Echt, eh. Uh, mi te agradeci inmensamente. Thank you so much. Master Bota. Thank you for finally Cliff oportunidad. Cliff Teneno. Master Bota, thank you, Dushi. Thank you so much. Yes.